Менә аның монда дисплее бар, ниндидер төймәләр безгә биреп, ул көймәне табырга бугай. Так. Көймәдә ясасы була бит әле безнең. Безне инде монда каршы алалар шундый кешеләр. Каршы алырга теләгәннәр иде, ләкин Газиз абзагыз акыллырак булып чыкты азрак. Һәм шундук алды сезне. Әйе, монда сезнең пулеметыгыз да булган әле. Сез миңа э, ниләр патроннар күбрәк бирегез әле. Чөнки монда мин сизәм хәзер. Башланачак монда. Җәһәннәм башлана монда. Күт. Шундый зур күт. Сез күз алдында да китерә алмый торган. Яхшы корал, яхшы корал. Берни әйтеп булмый, ләкин мин монда әлегә кешеләрне күрмим. Аска төшергә туры киләчәк инде. А, менә безнең монда пулеметчы тора, ләкин аны Йо, ул безне күрде һәм без аны алдык. Син пулеметка басырга телисеңме, нәрсә син? Без анда алдык, яхшы. Миникарта буенча безнең тагын ике кеше тора анда. Аларында да аласы була, әлбәттә, чөнки монда безгә бер генә юл һәм алар безнең юлыбызда торалар. Син нәрсә таш артындамы соң? Син кая? Э, һә. Мин сине тек артың белән басма бер кашында дошманга. Бу бит инде канун, бу бит инде сугыш алып баруда иң беренче канун булырга тиештер бит инде бер кайчанда үз дошманыңа артың белән басмау. Менә шулай. Те, кешеләр бетте бай үзен белән. Юк, кешеләр үзен тагын икәү. Мин күргәннәре генә. Ләкин алар әле безнең монда булганны белмиләр, сизмиләр, ансы яхшы. Шуңа без э, алар монда итүме соң? Менә берсе монда. Шуңа без җайлап кына, әкренләп кенә, сиздермичә генә аларны э, ала алабыз. Үзләре сиздертмичә генә. Нәрсәдән үлгәннәрен белми калсыннар. Менә ул. Аның өчен мин кулланыр идем менә моны, чөнки ул ике тапкыр якынайта, ләкин аның якынайту шул моның бер тапкыр якынайтканы кебек булган иде. Газ генә яхшырак та инде, ләкин ләкин моның гомер алучанлыгы бик яхшы. Күпкә күбрәк. Тә. Киләсеңме? Әйдә, кил әле, мин сине көтәм монда. Син бу яктан чыгасың хәзер. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә. Булды. Берсе әзер. Ләкин икенчесе анда юк. Тагын икәү. Каясың алар? Әкрен генә. Икесе дә синхрон рәвештә тайдылар. Э, нәрсә диләр әле? Юлбарыс атлавы, э, балкырты шагуы, күбәләкнең күбәләкнең канат кагуы дигән кебек. Шулай йөриләр алар шундый стильдә. Әкрен генә. Син кайдыр монда идең, син күрдем бит. Менә, менә, менә, менә, менә, менә. Нинди җирү инде бу? Э, Безне балалар бакчасында йөртәләр иде үрдәкчә. Яратмыйдым мин аны, чөнки аннар соң аяклары авырта иде минем. Бик яхшы гына. Иң яратмаган минем күнегү иде ул. Болар да шулай йөриләр. Имештер, посып киләләр безнең янга таба. Пыстырырмын мин аларны. Без әзер. Качабыз әле монда артка. Безне күрмәсеннәр. Бу менә бу нәрсә? Бу кеше бу. Бу кеше иде. Хәзер инде ул мәет. Бу карс селәүләргә ашамлык. Ха-ха-ха. Көлмәкче мин теге ни. Э, ничек әйтәләр аны? Э, Оныттым инде. Искә төшсә әйтермен. Менә монда, менә, менә, менә монда атасым килә. Шатлап кекрәеп үлде. Нидер тавышлар киләме? Безнең көймәбез кайда соң? Безгә бит инде көймә табарга кирәк. Безнең биремебез баштан ук шул иде бугай. Уен тагын ката. Тагын ката. Һәм тагын ката. Һәм тагын ката. Белмим, бу бер дә минем э, минем һәм компьютерның гаебе түгел. Чөнки яздыру бара, уенны ул видеога төшерә, берни. Булай ката башласа, без уйный алмыйбыз. Секунд саен, 5 секундка катып, бу инде эш түгел. Так. Та ләкин минем искә төште нинди көлү икәне, мәкерле көлү, әй, менә. Безгә төп төгәл артка күрсәтә. Юк, юк, болай таң ката икән. Юк, болай уйнап булмый. Шунда мин паузага куеп торам, аннан соң берәр нәрсә эшләп карарбыз. Дәвам итәбез. Без менә шундарак калган идек. Безнең менә монда бир Коточкыч фризлар башланды, катып калулар башланды. Шуңа мин уенны паузага куеп торган идем. Хәтта туктатырга туры килде, уеннан чыгып компьютерны кире кабызырга, кире йөкләргә туры килде. Шулай бик каты кыптырдан атыргачтан хәтта микрофон да төшеп китте. Аллага шөкер, микрофон белән барысы да яхшы, микрофон исән. Алай, нидер дефектлар сизмәдем. Монсы да мин Чиксез шатмын, чөнки микрофон арзан түгел. Минем аңа ярыйсы гына акчам китте. Ярар, анысы монда. Анысының монда катышы юк. Менә сез монда карагыз бу көймәгә. Караңгы саклана. Менә монда дулкыннар да өстәп җиппәрсәң, сиптертә торган иттерә ул. Менә ул булыр иде. Әйдәгез әле монда килегез әле сез, яме. Әйдәгез инде. Болай иттереп булмый. Әллә мин сезгә маңгайга маңгай барырга тиешме сез мине күрсен күрсен өчен? Алар мине болай да күрәләр икән. Аларның көймәләре төтенли башлады. Монда безнең нәрсә? Манара дип торам. Әллә инде без хәер ни яласа. Юк ул төш. Ә, беләсезме нәрсә? Була микән көймә белән сытып бетергә? Это он! Юк, булмый. Менә бу менә бу җүләрле инде. Буларга игътибар итмәскә дип белдем мин, чөнки анда аларның көймәләре бар. Безнең тапалар не? Монда тагын бер көймә бар. О, пулемет. Йоп, малайлар. Йоп. Йоу, нәрсә бу? Нәрсә деген сүз? Уйны саклады. Бүрәләләр төшә монда. Карале, монда агачлар һавада үсә. Нәрсә? Димәк, ярга якын киләсе түгел, әйме? Аңлашылды, фикерне аңладым. Фикерне аңладым. Ярга якын киләсе түгел, чөнки бүрәнә төшсә безнең көймәбезгә, безнең көймәбез һавада гына тора. Һава белән генә тутырылган резина. Шуңа башыбызга төшә икән, без үзебез дә катачакбыз инде. Монда безнең тагын бер көймә. Шундук. Профессионалларча карагыз әле. Үземә качак Исем китә. Анда безнең нәрсә? Монда безнең эх, атырга гына дип җайланып куелган шундый ис китмәле матур сары безнең монда ягулык почкалары. Ә монда безнең Әкрен, әкрен, әкрен. Көймә әле өстәвенә селкенә, тидерүе былай да авыр. Кул калтырый, көймә селкенә. Мин, мин кәкре атам. Бөтенесе бергә җыела да шундый нәтиҗә бирә. Үзем бер төрле сөйли. Эшем икенче төрле килеп чыга монда. Моннан безнең чыгып булмас инде, әйме? Шуңа безнең юл әллә буламы? Имештер безнең кимәбез. Ә, әйдәгез. Юк, булмады. Ә була микән кимәне нитергә менә итеп берәр ничек шыгарга тыярга. Әллә инде безгә, безгә, безгә, безгә, безгә, безгә. тамак кабарырга, елга тамагына барып җитәргә көймәдә. Ә бу көймәне була микән? Боларның көймәләре алар алай төтенләми бугай. Булам, булмыйча. Кара. Ә болай тик. Атам. Ата. Ше. Булыр микән? Ничек уйлыйсыз, Джек Карвер бу көймәне итеп чыгара аламы?

Кар батсын да инде шунда кереп. Теге контакттагы авызын кыскан шар, шар күзле песи кебек карап калачак монда. Менә бит. Ә монда безнең көймәбез булган икән. Аны алырга яраган. Ләкин без акыллырак иттек. Безнең 488 патронлы нәсекәебез бар. Хәтта без шундый текә кешеләрне дә тетмәс итәрлек булдык. Ә сиңа? Шулай була ул. Тормам мин анда. Бүреләр. Йо, батма, батма. Кирәкми. Карагыз, монда безне бөтен яклап э, пуля коендыралар. Миндә дә бар пулемет. Миндә дә бар ул пулемет. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә. Янның бит инде. Менә яңгыш китә микән, ул шартлый микән? Төтене күренеп калды, ләкин шартлау күренмәде. Без кемдер күрә. Мин аңламыйм, кем күрә безне? Индикатор безнең бетми, менә монда бутан. Уен, уен, уен. Кирәкми катарга. Әйдәгез аны шулай итик. Әйдә, әйдә. Ат инде, ник атмыйсың? Мин аңламыйм, ник атмыйм? Ә безгә барырга кирәк, каядыр. О, безнең монда, безнең монда малайлар. Безнең патроннар да бетте бит әле. Безгә кая барасың? Безне күрәләр, безне күрәләр. Безгә моны коерга кирәк. Теләсәң нәрсә эшләдек. Безгә безгә монда торырга кирәкми. Безнең гомеребездә белсәгез әгәр, сез аны белергә тиешсез, карарга гына кирәк. Безнең гомеребездә гелдәгечә инде төптә күттә. Без бит инде барып җиттек. Кроу прямо перед тобой. Мой тебе совет. Не дай ему добраться до центра связи и вызвать подкрепление. Если, конечно, не хочешь повеселиться. Дело твое. Әйе, күңел ашасым килә, менә гомер шундый була торып, минем, әйе, әлбәттә, минем күңел ашасым килә, ул бит инде крол. Аңгыра түгел, аның бит инде гаскәриләре муеннан. Ул бит инде монда безнең иң текә кеше име. Ә мин нәрсә эшләргә тиеш соң, белмим. Мин менә монда хәр катам кекрәеп, һәм безнең Уен бирә тагын кекерәеп катсаң шунда яшь гомер белән максимум бирә ул сиңа ярты гомер. Нәрсә эшләргә телисең син монда мин белмим. Ты слишком... Нәрсә мин? Бу безнең мөгаен иң зур э, дубльле сериябез булыр. Шуңа моны кисмичә булмас инде, әйме? Икесе әзер, ләкин монда бит алар уеннандыр. Әллә инде өчесе дә әзер. Безнең патроннар белән монда тагын бер күт. Мин аңламыйм, ә менә монда ул. О, бер патрон. Нәрсәгә тотарга? Белмим инде, нәрсәгә тотарга монда. Кроу каядыр янәшәдә диде. Менә монда безнең хәр кешеләр сузылып яттылар. Алардан патроннарын алсак, безгә бик яхшы булыр. Ләкин мондый гомер белән белмим, безнең монда мөмкинлегебез дә юктыр инде. Нәрсә дә булса эшләп өлгерергә, чөнки безгә бер патрон җитә. Бер патрон һәм без Без мәет. Менә монда берәр нинди аптечка юкмы соң? О, алар инде мине күрделәр, алар инде әзер торалар. Менә менә менә монда. Мин аңламыйм. Ник менә монда? Һәр Беләсезме, нәрсә эшләргә кирәк? Тегеләргә күренмичә генә, бәлки ятып, ятып түгел инде, утырып, коралларын җыеп чыгаргадыр боларның. Э, шундук кире корык ары бире булса, безнең бит кроумында. Менә шулайрак карабрак барыйк, игътибарлап. Э, бу сиңа Far Cry 3 түгел, анда гел э, борын төпләрендә йөрергә була. Ышкылып узарга була. Нәрсә булып калалар? Сизмичә дә. Белмим, белмим. Менә безне инде монда күрәләр бик яхшы гына, аералар. Без менә шулайрак булды инде бу. Үлде микән ул? Үлгән. Ләкин тагын кая безнең? Менә монда мин күрәм. Юк. Болар безне инде сизделәр. Дислокацияне алыштырабыз. Һәм үзләре килсеннәр менә монда. Монда безнең бик яхшы урын иде аларны алып торырга. Э, без үзебезнең снайп, снайперкабызны тек кайсы, кайсы җирдәргә аттык әле? Ә, без аны аттык. Көймәдә крол белән сугышканда болгадык без аны. Нигә алар монда килмиләр? Менә монда снайперка бик тә файдалы булыр иде. Бу турында мин бәлки кисәрмен. Ләкин башта менә монда бер кызыклы урын бар. Шул урынны күрсәтермен. Шуннан да бәлки алып булыр. Менә моннан беркем дә күренми әлегә. Менә монда. Монда алар бер шәрләп чыксалар, бер нинди проблема юк. Ләкин алар бит инде сарык көтүләре. Сарык көтүләрме? Мин әйтәм, алар шундук минем сүзләрне исбатлыйлар. Үзләренең гамәлләре белән. Шундук бергә аталар алар. Монда әлегә беркем дә күренми. Төп гаскәриләр э, Кроуның Кроу үзе кайдыр качып ята. Мин аны күрмим әлегә. Әнә ул. Кроуны без алдык. Кроу иде була инде. Бәйле, башыңны чыгар. Без монда тагын бер кемдер калды.

бер пулеметтан ала инде әйме аннан үтеп буламы Юк, моннан үтеп булмый. Мин аны күрмим, мин аңламыйм, кая соң? Менә шулайрак. Чык инде. Мин сине чынлап әйтәм, мин сине күрмим. Сине хәтта бинокль дә күрмә. Бинокль безнең монда куаклар арасыннан да ала ала. Суда ятамсың, анам. Ләвыстен. Белмәссең, аңламассың. Аңламассың. Әллә инде бу келдәге шеш чираттагы бер глюкмы? Юк. Ул безнең каядыр, димәк, алда әнә тегендә спутник кырыенда, машина кырыенда. Бу бит инде безнең кров. Честь бирә безгә. Безнең кров мәет. Король пулемет та бар инде. Э, берәр җүллерәк коралларыгыз юкмы сезнең? Менә бу нәрсә икән? Аерып аңлап булмый әле бу нәрсә икән. Ярар, җүлле әйбер түгелдер. Җип шык мондагы җип броняларын, патроннарын кирәк була ул белдәгечә.

Текә, текә. Крюгерны күтенә җибәрде безнең Джек Карвер. Әй, әйткәнемчә, кайдыр безнең монда Кроу ята. Ә безгә бит инде броня кирәкми булды, алга юнәләбез. Кроу белән безнең эшебез тәмам. Без аны җиңдек. Һәм Окей, Дойл. Около грузовика. Мин ялгышканмын. Дубльләр берәү генә булды. Нәрсә, әйдә, мин бит тоташтырдым. Менә бит инде булды. Безнең монда тәрелке э, триколорныкы, без хәр монда телевизор карыйбыз. Юк, шул там. Нәрсә эшләргә соң аңламый. Джек! Колагына килеп акырды.

Сез яңа гына күрдегез, ничек безнең монда Валерий ут тизегендә киенде. Минем дә шулай киенәсем килә, кайчак калайса иртән э, соңга калгалыйм. Һәм шулай итеп без сериябезне шунда тәмамлыйбыз. Барыгызга да рәхмәт. Бу яхшы булды, яхшы үттек, үлмәдек тә дисәк була. Барыгызга да рәхмәт.